Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ Imbwiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum imiss lil Alfred Buttigieg u s-silta li se naqralkom hija mill-ħrafa Gezzu li ġiet ippubblikata fl-1900 82. Alfred Buttigieg twieled Ħal Tarxien fl-1956. Huwa gradwa bħala għalliem u llum jaħdem bħala kap ta' skola. Flimkien ma' artisti oħra waqqaf il-grupp teatrali A-Teatru fl-1981 u bejn is-sena 2003 u 2008 kien parti mill-kumitat ta' tmexxija tat-Teatru Manuel. Huwa magħruf l-aktar bħala drammaturgu u fost l-aktar drammi magħrufin tiegħu nsibu Ir-Rewixta tal-Qassisin, Ippermettili Nitlaq u l-aktar wieħed riċenti, Mela Hawn Xi Manikomju. Dan l-aħħar ippubblika il-ġabra ta' drammi tiegħu maqlubin għall-Ingliż fil-ktieb The Collected Plays. Iżda ngħaddu issa għall-qari tas-silta minn Ghezzu. Ghezzu baqa' miblugħ hekk kif sab ruħu waħdu. Tassew li kien hu li qatli l żewġa, u bosta oħrajn miegħu, iżda x'seta' jagħmel? Jiekol mill-ħxejjex u mill-pjanti? Ma jgħoddx għalih ikel bħal dak. U fuq kollox, min hu dak l-iblah li ma jagħmilx priża għax jibża' li jiċċappas bil-qerda ta' ħlejqa oħra? Kieku f'qasir żmien, iħallina. Mela, Mużella u sħabha, kemm għandhom xi jgħidu aktar għall-bniedem? Dak il-gost tiegħu jeqridhom ta' xejn. Ma jistax jara waħda. Tant ħassu mnikket Gezzu b'dawn il-ħsibijiet li għall-ewwel darba ħass il-ħtieġa li jneħħi ħajtu b'idejh u jeħles darba għal dejjem mill-imrar tad-dinja. Qalbu maqtugħa mill-ħajja, Getzu tkarkar għal ħdejn warda tax-xemx, u minnufih beda tilgħa 'l fuq sakemm wasal fil-quċċata tagħha. Bid-dmugħ iġelben minn għajnejh, għażel ħajt ta' ħarir u b'tarf minnhom għamel ingassa u daw wara m'għonqu. Imbagħad, wara li rabat it-tarf l-ieħor mal-qalba tal-warda, resaq f'xifer waħda mill-bosta petali tagħha, qal f'qalbu ħafif ħafif l-iqsar talba li kien tgħallem, għalaq għajnejh, u ntelaq għal isfel. Gezzu sapruħu jifferfer saqaħ fi xejn, daru mal-art. Mhux hekk kellu jiġri. Miskin Gezzu, lanqas iwetta ir-rida tiegħu ma seta' iżda ma għatax qalbu. Mill-ġdid reġa' tela sal-quċċata tal-warda u ħejja kollox bħal qabel. Iżda din id-darba il-ħajta ħarir li kellu jitallaq biha ħaxxina xi ftit iżjed biex tkun tista' tiflaħ it-toqol tiegħu. Imbagħad reġa' tinqatet. It-tieni darba, Gezzu spiċċa bi swied orjenta u rdiena kera dagħwa, iżda b'qalb ta' zokkor. Li jingħad dwarha li toħroġ ħin toħroġ u tmur fejn tmur, dejjem liebsa l-iswed tkun. F'dak il-waqt, orjenta kienet fi triqitha lejn ġiebja fil-qrib. Hemmhekk ta' kuljum kienet tgħaddi l-isbaħ siegħa tħares fl-ilma sielem tal-ġiebja bħallikieku f'mera biex tara jekk kinitx sbieħet xi naqra mill-jum ta' qabel. Hawn x'waqa' mis-sema, qalet Orienta hekk kif feġġ f'daqqa quddiemha Ghezzu bl-imgassa għadha marbuta m'għonqu. Għal darb'oħra Ghezzu nfexx jibki bħal tarbija. Kien iġiblek qalbek daqs naqra tħares lejh. Orienta minnufih resqet lejh, u filwaqt li staqsietu x'kien ġralu, bil-ħlewwa kollha neħħitlu l-ingassa minn madwar għonqu. B'għajnejh imxarrbin bid-dmugħ, Ghezzu rrakkontalha fuq fuq x'kien għadda minnu f'dak il-jum. Isma' x'qed nisma' x'kull waħda tnejn staġbet orjenta. U għal daqshekk trid ittem ħajtek. Mela kieku kellek kluwiti x'kont tagħmel? Fid-dinja kulħadd xortih. Hu mill-friefet. Dak mhux kulħadd iħobbhom u jitaxxaq bihom. Anzi intadek qatt ma smajt lil żewġi għajjarni maħmuġa u kemm ninten. Inqiegħed qonqi taħt ma nara li dak lilu nnifsu jkun qed ixomm. Għax bħalli kieku mhuwiex tal-istess razza tiegħi. Għall-ewwel darba f'ħin twil feġġet tbissima fuq fomm Getzu. Kellu għalfejn jifraħ. Tal-anqas kien intebaħ li x-xorti ħażina ma kinitx tmiss lilu biss. Kien hemm ħaddieħor jgħum fl-istess baħar, u forsi bosta oħrajn li ma kienx jaf bihom. Sadanittant, Orjenta l-Wirdiena kienet dabbret rasha baxx baxx biex tissokta triqitha lejn il-ġiebja. Tassew li kienet triq twila għaliha biex iġġerraha ta' kuljum. Iżda xejn ma kien jaqtala qalbha. Min jaf, forsi xi darba, f'dak l-ilma sieket, qatt tilmaħ xbieha sbejħa ta' farfett minflok dell iswed. Qalb xitla tal-frawli, Gezzu issa beda jħejji bl-akbar reqqa qanqbuta biex jonsob xi ħlejqa li taħbat li tkun seksika aktar milli jinħtiġilha. Meta lestiha minn kollox, ħa postu wara zokk meħxen tlitt iswaba' u qagħad hemmhekk jistenna bis-sabar kollu xi ġwejda titfaċċa. Ma damx jistenna wisq, fuq it-tarf l-ieħor tal-anqbuta bħal donnu lemaħ xidja tissara bħal miġnuna biex tiżgiċċa min-nasba li sabet ruħha fiha. Bħal sajjetta, tara n-naħa tagħha, iżda waqaf ħesrem ftit il-bogħod minnha. Bl-istess ħeffa, reġa' qabad triqtu lura u ma waqafx għal waqt wieħed biss, għajr meta dehrlu li kien tbiegħed biċċa sew. Ma kinitx idja. Kienet brimba, tagħmel tlieta bħalu fid-daqs, mgħaddba għall-aħħar. Taħlef li jekk taqbdu titħallas b'demmu. Kieku kienet iżżommu moqdi għall-bqija tal-istaġun, imma ħej, aħjar stonku vojt milli jkollok toħodha magħha. Iżda l-ġuħ ma baqax isofrih Gezzu għax aktar tard tittanta tinħeba minnu sab dubbina bi ġwenħajha mitlufin. Fil-veru kien ħasadhom l-ġennin għal gost fil-ħin tal-mistrieħ tiegħu. Bla tlaqliq, Gezzu ħatafha u kaxkara miegħu f'post moħbi fejn seta' joqgħod bi kwietu jlegligilha demmha. Madankollu, ma damx ilegleg bosta għax dven vin mhux tas-soltu ġej mill-ajru ġagħlu jitlaq kollox minn ħalqu u joħroġ fil-beraħ jistħarreġ kien. U dik kienet silta mill-ħrafa Gezzu. ta' Alfred Buttigieg. So issa nistid, nistinnen l-Alfred, jingħat miegħi hawnhekk. Kif inti Alfred? Mhux ħażin, grazzi. Grazzi tal ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi lilkom tal-li studentu Għandna ftit mistoqsijiet. Mela, nibdew bl-ewwel waħda. Getzu huwa deskritt minnek stess bħala ħrafa għal kbar u għażżar. Għall-kbar bla dubju, imma għaż-żgħar? Fl-istorja nsibu qtil, kannibaliżmu, sadiżmu, suwiċidju, referenzi għal Descartes u l-figura ta' Kristu. It-tmiem huwa parodija ta' happy ending fejn il-brimba tispiċċa l-vittma ta' żunżana li wara li tipparalizzha, tinfetta bil-bajd tagħha sabiex il-larva taż-żunżana jkunu jistgħu jikluha minn ġewwa. Kien b'referenza għal dan l-aġir ta' Zunzan li Darwin kien qal ma nistax nemmen li Alla benevolenti kien sar joħloq kien ser joħloq annimal li jkattar lilu nnifsu billi jiekol mill-iġsma ħajjin ta' annimali oħra. Tibqa' ssostni li l-ħrafa hija wkoll għaż-żgħar? Le, il-ħrafa mhijiex għat-tfal, imma oriġinarment naħseb meta ktibtha intenzjonajtha, bħalma hija bħalma huwa Animal Farm, li niktibha fuq żewġ livelli. Imma naħseb il-livell li jintlaħaq mit-tfal qatt ma kien hemmhekk. Fil-fatt kont arġajt ippubblikajtha riċenti hawn xi sitt snin ilu u ma baqgħetx ħrafa għat-tfal u għall-kbar, saret ħrafa għall-kbar biss. Irid tara wkoll l-isfond meta ktibtha, din ktibtha u meta tara l-influwenzi li kelli fija wkoll ma nistgħux ngħidu li kienu kotba purament ta' tfal, jiġifieri qed nitkellmu fuq Kafka, dak iż-żmien li kien awtur negattiv immens, jiġifieri kelli influwenzi ta' ta' awturi kbar, ħa ngħidu hekk, li jiktbu għall-kbar mhux jiktbu għat-tfal. Imma l-idea ta' ħrafa dejjem għoġbitni għax jien kelli dejjem fissazzjoni fuq il-ħrejjef u fuq il-fairy tales, jiġifieri kelli kollezzjoni sħiħa tal-kotba tal-fairy tales u bqajt anke meta kbirt naqrhom. Għax meta taqra l-fairy tales anke meta tkun kbir, taqrhom fuq livell differenti u mhux fuq il-livell tat-tfal, speċjalment fejn jidħlu folk tales, għax folk tales dejjem għandhom dak it-tifsira differenti li tarah inti differenti milli kieku qed jaqrah tifel. Gezzu, il-brimba, huwa differenti, differenti minn ħutu l-brimb u differenti mill-insetti l-oħra għax jiddubita, Je pense, donc je suis, kienu l-kliem li rnexxielu jgħaqqad mill-ktieb li kien ħalla warah id-dudu tas-susa. F'ċerti aspetti tiegħu jidher kważi parodija taż-żagħżugħ ittormentat għal għaqleli ta' ħaż-żgħir. Qed ifittrex dak li lanqas hu ma jista' jispjega. Joħloq ix-xirka tal-immortali. Jipprova jaħrab mill-ġnien. Jispiċċa jmexxi rewwixta kontra ir-reġina tan-nemel. X'nebbaħ din il-figura! X'kellek f'moħħok? Mela, meta meta kont ħanejdu hekk fit-twenties, dejjem kelli l-fissazzjoni żgħira li l-bniedem jekk ma jħallix il-marka tiegħu fil-ħajja b'xi mod, qisu ma għex, qisu eżista biss u Maiex. Jien kelli fissazzjoni żgħira personali u naħseb din l-idea ħriġtha fuq dan il-karattru. Ridt noħloq karattru, l-ewwel nett kont inħobbhom ħafna l-brimb, jiġifieri anke bħala insetti kont inħobbhom ħafna. U l-ispirazzjoni tal-ktieb kienet ukoll l-ewwel snin li kont ngħallem, kont ngħallem fl-iskola ta' Ħal Tarxien. U mit-tieqa tiegħi li kienet fit-tieni sular kien hemm ġnien ġnien kbir. U dejjem iħares lejn dan il-ġnien u dejjem nimmaġina din l-istorja sseħħ hija d-dinja ta' Getzu. U qisni meta ħdimtha, meta ktibtha, dejjem ktibtha b'dak f'moħħi. U. Getsu mill-bidu juri li huwa differenti. Huwa bniedem li jiddubita, huwa bniedem li jikkwexxinja, bniedem li għandu, bl-Ingliż ħa ngħidha, self-awareness ħafna, alright, li huwa kuntrarju għal ħafna mill-insetti l-oħra li għandhom in-natura tagħhom, jimxu man-natura tagħhom u jieqfu hemmhekk. U hu pprova jiġbed ftit nies warajh li jġagħalhom jiddubitaw daqsxejn u jbiddlu l-istil ta' ħajja tagħhom li jħossu li kienet ma twassal għal imkien. U għalhekk kien għamel suċċess kbir mal fil-bejta tan-nemel li għandek ġerarkija li tfassel li tfakkert naturalment f'tiranija u f'dittatorjal, u irnexxielu da wara miljuni ta' snin xi wħud min-nemel, il-worker ants, il-ħaddiema, iġagħalhom jiddubitaw dak li kienu qed jagħmlu kuljum u jqumu kontra r-reġina biex ibiddlu ibiddlu l-istil ta' ħajja tagħhom. Tajjeb. Episodju importantissimu huwa bla dubju dak tal-bejta tan-nemel. In-nemel li għalihom jeżisti biss xogħol, xogħol u aktar xogħol, diġà semmejtha fil-fatt inti, xogħol li jidher li m'għandu l-ebda skop ulterjuli ulterjuri ħlief dak li jsostni s-soċjetà tan-nemel. Ir-reġina ma tagħmel xejn ħlief tfaqqas bajt, azzjoni li inti tiddeskrivi bħala vit iqattar. Hemm sens ta' dak li analisti tad-dittatorjat ta' Pinochet fiċ-Ċilì jiddeskrivu bħala t-tirannija tal-ħajja, bħallikieku s-sopravivenza kienet awtoġustifikata. Ovvjament, Getzu jsib problema kbira biha. L-eżistenza u l-bżonnijiet tagħha mhumiex biżżejjed għal Getzu. Huma biżżejjed għal Alfred? Naħseb, għandek fil-bidu meta ta' jsib ruħu f'din il-bejta. Barra l-bejta u jkun hemm żewġ gwardjani li jdaħħluh biex ilaqqgħuh mar-reġina. Ir-reġina ma tistax tkellmu u tiġi waiting day. Isa l-idea fil-bidu ta' dan il-kapitlu Hemm influwenza qawwija minn Die Trial ta' Franz Kafka, fejn għandek qed jistenna dejjem dan il-ġuri u l-ġuri qatt ma jasal. Alright? Għandek l-idea wkoll ta' Kafka tal-kuruturi, li dana dejjem huwa mitluf, idur 'l hemm u 'l hawn, ma jafx fejn sejjer u hekk. Hemm. In-nemel ma setgħux jifhmu il-għala, jiġifieri jekk inti tara b'mod loġiku, tipprova taħseb fuqha, in-nemel ma setgħux jifhmu il-għala r-reġina trid tkompli tkattar dawn in-nemel kollha biex tikkomplika l-ħajja kważi ta' kulħadd. Iktar tfal tfisser iktar ħlu. X'titma! U never ending, jibqgħu sejrin hekk. U naħseb Getzu kellha x-xorti li fl-aħħar kellha suċċess wara li ltaqgħet ma' diversi insetti differenti u ma kellhiex suċċess, ma' parti minn nemel qisha għamlet dak is-suċċess li tipperswadihom li l-ħajja li qegħdin jgħixu hija futile, hija għal xejn u għandhom bżonn li jkollhom il-ħelsien li. jinqatgħu minn dik l-idea li kuljum jagħmlu l-istess xogħol, ifaqqsu jew jaqbdu l-bajd, joħduhom xi mkien ieħor, ifaqqsu, oħrajn imorru jaraw minn fejn ħa jġibu l-ikel, u hekk. U rnexxielu jmexxihom f'rewwixta, rewwixta daqsxejn demmija, jiġifieri bħal meta ngħidu rewwixta jien naf fir-Russja jew f'Ċilì jew hekk. Jiġifieri u rnexxielu jmexxihom hemm f'din ir-rewwixta. U naturalment ġiet at a cost għax hu spiċċa bil-maġġoranza ta' saqajh barra wkoll. Minn tmienja baqgħalu tnejn. Miskin. Issa, niltaqgħu ma' ħafna karattri differenti f'Getsu. Il-ħanfus qattiel, il-wirdiena kerha fl-aspett iżda ħelwa u qalbha tajba, in-nanna kola gustuża iżda siekta, il-berawt pompuż li waqa' fil-kalibru għax mid-demm tal-bnedmin spiċċa jixrob id-demm ta' kelb. Il-kumplessità u n-naturalezza ta' dawn il-karattri tindika li mhux qed naqraw allegorija metaforika fejn kollox għandu tifsira eżatta. Hemm spazju għal karattri żviluppati u fuq kollox, għal sens ta' relazzjoni. Bħala l-kittieb, xi tħoss li jgħaqqad l-istorja, dment li din mhux sempliċement allegorija? Mela, l-ewwel nett għandek l-idea ta' vjaġġ. Mela għandek dil-brimba, għadha żgħira, għadha titwieled, għandha mimlija ħeġġa, qisu bħal ġuvni jew tfajla ta' tmintax-il sena jkollha ħafna pjanijiet, ħafna ħolm, U dan l-insett kellu l-istess ħafna ħolm, ried jagħmel vjaġġ, bħalma ssib ħafna fil-ħrejjef. Normalment ikun iż-żgħir li jirnexxilu jagħmel il-vjaġġ kollu u jasal fejn iridu jasal. L-idea kienet li ddaħħal ħafna karattri li huma, ħa ngħidu hekk, kważi umani, imma huma wkoll kif l-insetti normalment inbinġuhom. daqsxejn varjazzjonijiet, għamilt ħafna riċerka fuq l-insetti tan dak iż-żmien. Ftit minnhom huma ovvja bħal berawt li jgħix f'idna fix-xagħar ta' fir-ras ta' ta' bniedem. Oħrajn mhumiex daqshekk ovvji bħal mayfly pereżempju li forsi ftit jafu biha li din tgħix ħajjitha fl-ilma U mbagħad meta titwieled tgħix ġurnata u tmut. Allura għandek miskina di tħobb il-ħajja ma għandha ħajja qasira, qasira ħafna. Għandek per eżempju il il-mozzarell fl-aħħar li jtir gezzu fuqu. li huwa magħruf ħafna għall-ħeffa għall-ħeffa tiegħu. Imma għandek ukoll insetti bħal Maja l-wirdiena li nħarsu lejha bħala insett ikrah. Hemmhekk għandek l-idea ta' the ugly duckling li għandek xebh kbir magħha li din għandha qalb tajba imma kulħadd iħares lejha kerha. Insett li penġejtu daqsxejn ikrah kif iħarsu lejh in-nies iktar milli hu huwa l-ħanfusa. Xi l-ħanfusa sfortunatament hawn min jassoċja mal-wirdiena imma hija altru minn wirdiena u ħafna nies sfortunament jaqbdu u jgħaffġuha. Mingħajr ma iqisu xejn. Ara n-nanna wkoll għax hija sabiħa. Naħseb għandek dik l-idea wkoll. Min hu sabiħ igawdi fil-ħajja għax hemm referenza wkoll għall-farfett. Jiġifieri hu l-istess tort tal-bniedem. Min hu sabiħ normalment għandu vantaġġ. Għandu vantaġġ fil-ħajja. Ekku. Tajjeb, issa l-fed, hawnhekk qed naraw dawn il-kotba, tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Mela le, mela, ehm, kif qed sewwa fl-introduzzjoni jien aktar magħruf bħala ehm, drammaturgu. Ehm, u l-iktar xogħlijiet li għamilt eh, kienu drammi. L-ewwel kont tgħid bid-drammi qosra u mbagħad drammi full-length plays. Hawnhekk għandna erba, l-erba drammi sħaħ li li kont għamilt, mela hawn xi manikomju li huwa l-iktar wieħed riċenti, tela' fl-2016, hemm dwar menopawżi minorenni u muturi high speed kien id-dramm ta' qabel, u mbagħad kellek ippermettili nitlaq fl-2008, jiġifieri dawn l-aħħar tlieta kienu fl-aħħar għaxar snin. U r-rewwix ta' daqq għas-sisin l-iktar li hu magħruf, ħa ngħidu hekk, hemm li tela' l-ewwel darba fl-1996. 1986, jiġifieri kien hemm pawża ta' iktar minn 20 sena bejn l-ewwel dramm full length tiegħi u ta' warajh. Dala Loġik u drammi oħra huwa x-short plays tiegħi, one act plays, huwa ġabra ta' one act plays tiegħi li telgħu fl-1986. 981 L-ewwel xogħlijiet tiegħi kienu dawn. Dan huwa l-iktar pubblikazzjoni riċenti tiegħi, The Collected Plays, li jiġbor it-traduzzjoni tal-erba' drammi li għandna hawnhekk. Imbagħad għandna wkoll Getzu, din hija edizzjoni ġdida li nixtieq ngħid fuq Getzu wkoll, issa għandi Kindle Edition, kulma tiswa ftit iktar minn one euro, Jiġifieri min għandu Kindle qiegħda bl-Ingliż, translation ta' Raymond Facciol, hija translation tajba ħafna, jiġifieri it's available ħa ngħidu hekk fuq il-Kindle, fuq l-Amazon Kindle. U dawn huma tliet kotba li ġibt miegħi. Ħa nibda b'dan hawnhekk. Dan huwa collected plays, mhux kollha, għax dan għandu xi erba' kotba li huma collected plays, ta' Harold Pinter. Harold Pinter Kien influwenza kbira fuqi fl-ewwel drammi tiegħi, imma jfakkarni wkoll fi żmien meta bdejt nara teatru, meta beda l-involviment tiegħi fit-teatru iktar minn ħaġa oħra, ġifieri Harold Pinter, qed ngħidu Ionesco, Samuel Beckett, jiġifieri kienu l-influwenzi tal-bidu fix-xogħlijiet tiegħi. Mbagħad iktar tard fir-rawwixta kelli Peter Weiss u daw kelli influwenzi differenti. Ġibt ukoll ktieb tal-fairy tales, hija għandha ħafna kotba tal-fairy tales. Qatt ma ħriġt minnhom, dejjem bqajt naqrahom, dejjem kienu jaffaxxinawni. U ġibt wieħed, dak kienu ntatuli ex-girlfriend tiegħi. li qed ngħidu 1979, jiġifieri we go back kważi 40 sena, jiġifieri jekk meta kelli qisu 21 kont għadni nħobbhom ħafna l-fejjetejs biex qlajtu bħala rigal. Il-ħrejjef Il-fairy tales jogħġbuni għax dejjem kont nara xi ħaġa fejn jidħlu elementi umani. Jien naf jekk għandek pereżempju l-għira fi Snow White, għandek kontroll bħal Rapunzel. Imma l-iktar fairy tale li dejjem għoġbitni, għax nara elementi qawwijin ta' inġustizzja, kienet Rumpelstiltskin. U da dejjem ħassejt ħafna għalih. Għax da għamilha dak id-deheb kollu talli tagħtu ċurkett. U minn fuq m'għamlet xejn hi bagħtet in-nies isibu x'jismu u minn fuq qatgħet tgħaddih biż-żmien. Wara li għamilha reġina, ehm, orrajt forsi t-tarbija setgħet ma tagħtihulux għax m'għandhiex dritt tagħtihulu. Ma sedet sabet alternattivi oħra, jien naf, tgħidlu ara t-tarbija mhijiex hija tagħha nfusha ma nistax intieħilek, imma tista' tiġi tgħix magħna jekk trid. Jiġifieri jien nħoss għamlet ħafna inġustizzja miegħu Rampistis, kienu dejjem it-tieni fajn din il-ħrafa. U l-aħħar li ktibt li ġibt huwa ta' García, Gabriel García Márquez. Issa normalment nassoċjawh jinnaf ma' Hundred Years of Solitude, ma' Love in the Times of Cholera, dan huwa wieħed mill-aħħar kotba tiegħu, Memories of my Melancholy Horse. li fejn għandek raġel ta' 90 sena, irtirat, u jrid imur ma' prostituta għadha żgħira ta' u għall-ewwel darba f'ħajtu iduq l-imħabba. Jiġifieri qabel kien imur ma' ħafna prostituti b'mod informali, imma f'dal-każ Sar iħobb, ta' 90 sena sar iħobb. U naturalment jien iħobbu dan il-kittieb għax meta naqrah ngħid jien lanqas nibda ħdejh. Speċi tħossok kważi inferjurissimu għax għandu stil inimitabbli. Huwa stil uniku ħa ngħidu hekk. U għandna dik il-qtajra li ma semmejniex. Dik il-qtajra, dik il-qtajra huwa tip interessanti, naħseb kont dan ppubblikajtu kelli xi 25. Kont daqsxejn naiv. Dik il-qtajra kien ħoloq ħafna kontroversja għax għandek sibijiet ta' tarbija li mhux ħsibijiet tas-soltu li nassoċjahom ma' xi ħaġa romantika, għandha ħsibijiet vjolenti, għandha ħsibijiet ċiniċi, umoristiċi, ta' rabja, jiġifieri hemm ħsibijiet li normalment nassoċjahom ma' adulti mhux ma' tarbija. U dak iż-żmien kien hemm min ħassu offiż ħafna bih. Kellu kien oriġinali anke fil-preżentazzjoni għax kellu tpinġijiet tipo ta' doodles. Mhm. U eħe, il-ħwienet kienu rrifjutaw li jbijawh dak iż-żmien. Imma nqara ħafna, ġifieri kien kopji kienu jduru l-idea ħafna u nies tal-ġenerazzjoni tiegħi għadhom isemmuli u għad jgħiduli li għandhom kopja tiegħu. Tajjeb, wasalna fit tmim l-intervista, grazzi ħafna tal-li ġejt. Grazzi li l-kom u koll. Għana wasalna fit tmim episodju iħor ta' Witch in Witch, narakom il-ġimgħa diħla għal episodju iħor.